Yes, so now welcome to my Star United in PG podcast. My name not Timmy Talkbed Idowu, but people will sabi they call me Blaze. And today the match we yarn about we be say this match eh, is the story by play now. Our match just finish against Everton. That match been blow my mind. The way we man they talk, ah, he blow my mind like fool. But before we go continue to the yarn of the matter because make I know lad very very excited. We go just wan do one short small prayer say for leicester city house you know say the gbege wey bin happen there yesterday e no make anybody happy because as much as all of us be football fans and we dey do banter for life pass football and we gats talk am as e be we pray say god for im infinite mercy go give them the uh, the heart the condolence everything to bear the loss the way oyinbo man dey talk am say god will give them the fortitude to bear this loss because make we no lie as much as we dey banter dey laugh at each other eh life e big pass football and we pray say this kind thing no go happen again again again because make i no lie i dey sad you know just dey watch match come hear say that kind thing happen you say you comot for stadium now two seconds later two minutes later hear say that kind thing happen e dey really really sad but like i talk for beginning we pray say god will give them the heart to bear this loss and say they go move on to greater things and see the best people wey don go god go bless dem sef for where they dey go for the journey wey they dey waka so back to our own tori wey i dey talk for manchester united this season this match na the first match wey we play we say i no go lie e tortori my belle from beginning reach end because i be see the kind ginger wey i be dey find if you look am very well for beginning of the season if you look our matches if we wan play match we no we never play ninety minutes full correct sometimes we go play first half eh, e go be like say we wan scatter everywhere second half go come out we go dull sometimes wey we do against chelsea sef we go play first half dull go be like say we no come the match at all second half we go start to dey throw away fire left right and center this one from beginning of whistle like this reach the end we dey scatter everything left right and center in fact if no be say we be do waga wiggy we suppose score at least four goals for that match because first of all that martial one on one wey he miss and that rashford one on one sef imagine those kind two goals enter na four wa we go dey talk because as e be we scatter dem in fact dem for no even see breathing space dem go just dey look the scoreline dey waka dey comot also mean say dey get time to dey hug e no go happen because we go throway there enter gutter but like i talk e totori my belle because we be see ginger make we no lie the thing wey we don dey talk about beginning of this season reach now na say our guys no dey ginger just dey be like say dem dey fear to attack but this match dey attack and my message to Mourinho dey very very simple if we dey play like this week in week out dey ginger dey attack dey scatter team left right and center nobody go die make we no lie we go dey watch the match dey happy even if we lose we go still dey happy say we play with better intent no be when we say we go pack boss like say dem swear for us omo you are yet go still chop am chop am with paper bag chop am with basket chop am with everything still come house nothing to show for the the trailer wey we pack now make we just allow our guys to dey show themselves make we scatter things wey we fit scatter we go scatter wey we no fit scatter we go know say okay dem better pass us no be no be say we go dey play dey confuse say okay make we just take am like that e happen no we no dey take am like that

tins inside ability di abinibi wey morio be see for e body wey be buy am di kind tins wey be say we dey we dey see for all im youtube videos because me i no go lie na im youtube video i see and i believe say di guy sabi but as e come enter anything come start to dey do like person wey be say dem put another spell dem dem dem swear for am for im village come start to dey throway leg dey throway hand dey do many many rubbish but since me i no lie since di match against chelsea enter dis everton match i dey see di abinibi tins wey dey im body e dey play correct football e dey compose e be like say e don tell am word for house say guy this na our opportunity to blow if you mess am up we go swear for you so come start to dey compose himself now i dey see the kind things wey we dey need for that defense e dey machine anybody dey follow them dey track them dey track e run and e dey carry ball comot from the back to the front na one ability wey we don lack in a while he do am very well small himself make we no lie he try no forget about that pk wey he be concede no be him fault that one na wetin fit happen to anybody he miss time dey run and he miss am and he concede but for other things he be do him best he make sure say he play your part sef to help the girl keep clean sheet even though that one no happen young and sure those two people first of all i go first talk about sure the way sure be dey do i be think say

penalty but aside from that, e game be proper correct he do all the necessary necessary tricks he throw the correct passes wey he suppose throw short pass long pass he help the defence wey he suppose help defence he help the attack wey he suppose help the attack he do him work properly i go talk say he do better thing i throway cap for for am twale twale then we go come to oga fred the guy dey show signs of wetin we suppose need for a body though the problem na say the combination how to combine them for our midfield because we too get plenty plenty midfield wey una remember say pierre never even start to dey play this season because for account wetin he don do this season he never get opportunity to show the kind talent wey he get so we still get pierre we still get herrera for that our midfield now na martha don dey show e own talent e don dey show wetin e fit do as a number ten we don dey see am e don dey give the guy the likes of pogba opportunate to run very well from from from attack and also to dey help defence so for me that our midfield don dey gel somehow though matic abeg i no even know wetin i wan talk again because that bros eh just the thing wey he do for the first season wey be last season eh he never carry that kind form enter this season at all this season don too dull dey slow our ball we go get attack we go dey slow am down

create chances for lukaku and as oga mourinho we talk say guy your time go rest for bench e good like that today because the guy need am make e just go sit down for bench as e start rashford and martial if you look am very well no be say one person na im be our nine for this match they dey rotate am dey run dey confuse that everton uh, eh, everton back line they no know who to mark exactly and e give us opportunity to do better things for that front martial for me na i go give am nine over ten because this match he dey play proper football he no only just attack he help him defense he dey come back dey give as in he dey give him defender extra hand and when time reach to run at defenders for the other side for everything happen he dey run at them with correct speed wey dey confuse them he really trouble that everything defense he give them work as he you know wetin Yoruba people dey call gba gba e just give dem work say take i don dey here for una just give dem work dey do am dey do am na wetin he do for the match day him as in i sure say anywhere wey Mourinho sit down go dey look himself say well i be talk say this boy get many many comma but he don prove me wrong because make no lie personally i be reason say Martial no try but he change the narrative he start to dey do the work if you look at very well today no just like i talk o no just attack

we need am to start to dey get goals for us and we need to dey score better correct goal no bad if we dey win match by five goals no no no no no bad at all at all so all those kind of chances wey me and masha be miss today now e no suppose be suppose put all those kind of chances inside net make dem shake body make dem know say yes manchester united don come back so my people na the summation of wetin i be feel say be happen for di match today we be play better football and hopefully mourinho go learn from this one because like i dey talk if we dey play attacking football week in week out nobody go die so if we now continue this discussion i fit continue with us on top manchester united in pidgin twitter at man united in pidgin twitter on top na here about be our twitter handle also you fit jam us for for for instagram at my united in pidgin sef and if you wan follow me yarn personally na just to follow my handle for twitter at temitope idowu we go continue the yarning for there wetin you feel about the match how you go reason the match e happy totori you abi e just dey there till we go catch una again for the next game make una remember my united in pidgin we stand gidigba we dey kampe.